Roedd bywyd hen bentre Peniel yn troi o gwmpas y capel, yr hyfforddi, clwstwr o dai ar y briffordd a rhyw hanner dwsin o ffermydd. Ond bellach fe ystyrier Peniel yn un o'r mannau hynny lle y gall yr Ariannog adeiladu tai dethol moethus. Roedd hynny'n wir tan ychydig fisoedd yn ôl, pan glywyd bod Cyngor Gwledig Caerfyrddin wedi rhoi caniatâd i gwmni datblygu adeiladu 108 ar hugain o dai, tri fflat a thair siop a rhyw bymtheg erw o dir y tu ôl i'r tai newydd. Trefnwyd deiseb i wrthwynebu'r cynllun, ac wythnos i ddydd Gwener dwetha bu cyfarfod rhwng Is-bwyllgor Cynllunio'r Cyngor a rhai o'r pentrefwyr i drafod y bwriad. Hyd yn hyn, fodd bynnag, mae'r pentrefwyr heb glywed y naill ffordd na'r llall ynglŷn ag argymhellion y pwyllgor llawn. Fe ofynnon ni i'r cynghorydd lleol a chlerc y cyngor gwledig ddatgan i barn. Fe wrthododd y cynghorydd, Oswald Davies, ac fe fethodd y clerc ddod i'n cyfarfod ni. Doedd dim prinder siaradwyr lleol fodd bynnag. Dw i amser bod chi wedi gwrthod arwyddo'r petisiwn aeth o gwmpas yn y fan hon. Da chi yn gwrthwynebu o ran egwyddor y cynlluniau fel da chi'n gwybod amdanyn nhw ar hyn o bryd yma. Pam?
Yn arfer un sydd wedi ei fagu yn ardal Peniel yndyw e? Ond yn Cymru ni'n ganiataol, fel sydd wedi digwydd yma yn barod yn dweud bydde yma ddatblygu ar ac adeiladu tai. Ac o'n i ddim yn arwyddo'r petisiwn yma oherwydd bod planning yn dweud eisoes wedi rhoi ar gyfer y cae yma sydd wrth gefn yn lle ni'n aros ar hyn o bryd. Ond yn mwy diweddar, wi wedi gweld plan o beth sy'n mynd i ddigwydd ym Mheniel yn ôl y bobl 'ma sydd wedi prynu'r ddaear ac sydd yn barod i ddatblygu'r ddaear 'ma. Ac rwy'n anghytuno'n fawr iawn ar y dull o ddatblygu maen nhw'n bwriadu wneud ym Mheniel. Dwi am bwysleisio, gofynnwyd i mi yma, fel fi ar y cyngor plwy yn tawe, a fel mae'n digwydd fod, fi yw cadeirydd pwyllgor lles yr ardal Fenial a'r Cylch am eleni. A gofynnwyd i mi yma i ddweud ym mharn, ac uh, fi am bwysleisio ar y dechrau nad dwi ddim yn erbyn datblygu nac yn erbyn y bobl yma sydd wedi gwerthu'r ddeiar er mwyn datblygu ym Mheniel, ond fe garwn i weld newid yn y math o ddatblygu maen nhw'n fwriadu ei wneud. Cymerwch chi enw'r llefydd yma nawr. Enw'r Tir Weinidog yw Bryn Suriol, yna Bryn Hyfryd yn tawe, Neuadd Wen, y Dderwen Deg. Dyna'r tai sydd yma, yna henw enw. Y ffermydd yn Nant Felys, Rhyd y Fwyalchen yn tawe, Pant y Fedwen. A dyna chi bictwr, lle ni'n feddwl, hardd i chi o benni ar y math o le yw e. Lle iachus, Lle gwledig, pentre bach gwledig, mae 'na gapel 'ma, mae 'na eglwys 'ma. Fi'n teimlo y dylen ni ddiogelu'r pethe hyn a'i gadw e yn bentre gwledig. Oes 'na elfen o hunanoldeb o gwbwl oherwydd ma' 'na nifer o bobl ddŵad yma ym Mheniel. Dach chi wedi cael cyfle i ddod yma a dach chi'n gwrthwynebu cyfle i bobl eryll i ddod yma? Na, mae'n hollol rong. Dyn ni ddim yn gwrthwynebu pobl eryll i ddod yma. Yy gwrthwynebu yy yy y rhif y tai yn ei wneud. Fel mae Mr Williams wedi gweud, i ni ddim yn moyn um, y, y peniel i ddod yn hindi neu dormitory area i gerfyrthu yn hindi, wy'n meddwl mae peniel le hyfryd i fyw ynddo fe. A wy'n cefnogi popeth mae Mr Williams wedi gweud. Wel, ar wahân i'r bwriad i adeiladu nifer mawr o dai yma, ym mha ffordd arall y bydde pentre Peniel yn diodde' yn eich tyb chi? Wel, mae'r hewl sy'n goddefyn ar ti ni, mae'n hewl fach yw i. A nawr fydd gymryd o draffig yn dy rown fyna, os bydd bildan o'r tai yma, fydd yn, yn serus iawn. A mae'n byw goddefyn o'r ysgol, a fydd yn, yn, yn, yn wael i'r plant.
Be, bydd yn beryglus i'r plant i chi'n Yn beryglus iawn.
Misus Daniels, dach chi wedi dod yma i Beniel nawr ers rhyw bum mis. Oes syniad â chi o gwbl ynglyn â'r cynlluniau yma cyn i chi ddod yma? Na, dwn i'n gwybod dim. Fe byrnon ni ar ddaear llynedd a fe ddwedodd y perchen pryd hynny, fydde rhai tai yn cael eu bildo, ond rwy ddwsin, dim mwy. Felly oedd dim hollol wahanol waniaeth gyda ni, achos o'n i yn meddwl mai bungalows bydden nhw, rhywbeth tebyg i beth 'y ni'n byw ynddo nawr. a fydden ni yn erbyn tai yn cael ei build yna, achos dwi'n meddwl bydde fe'n edrych yn hollol wrong. Ond um, wrth gwrs, dwi ddim, uh, does dim gwaniaeth gyda fi bod nhw yn build yna o gwbl. Dim ond bod nhw'n cadw uh, yn lawr i byti ddwsin neu dwy ddwsin te, fe? Mister Williams, da ni wedi trafod hunanoldeb, dwi ddim am awgrymu eich bod chi'n hunanol mewn unrhyw ffordd, ond eto i gyd, fydde prisiau'r tai yn y fan hon yn mynd lawr efallai gryn dipyn petai 'na dai eraill yn cael ei adeiladu yma.
Wel, dyna y pwynt pam 'yn ni yn gwrthwynebu fe yn y gwraidd falle, yndyw e? Dwi ddim am wneud peniel yn lle, galwch chi'n gair Saesneg, snobs os mynnwch chi, yndyw e? Ond os yw'r bobl 'ma sy'n datblygu Penialais wedi prynu'r ddaear nawr, rhaid i ni cael rhyddid i ddatblygu fe fel maen nhw am. Wrth y restro, bydd y prisiau'r tai sy'n yma nawr yn gystrwn. Dyn ni ddim am i wneud y fath beth, ynddo fe. I ni am gadw'r safon, mae pob, pob un dros gadw ei safon bersonol a safon yr ardal mae'n byw. A dyna'r union bam yr wy yma heddiw i am gadw safon pentre Peniel i fyny.